Gwartheg? O, dwi'n miso gwartheg. Ble mae'r llygoden fach boliog blewog na de? Ei! Pwy ti'n alw'n foliog ac yn flewog, e? E? O blew ges ti'r syniad na? Ti'n mynd reit dan 'y nghroen i. Well i ti fynd i ffwrdd. Co ni off 'to.
Plis stopa! Na!
Gwallt i ti wrando, good boy! Tupei neu ddim tupei, dyna 'di'r cwestiwn. He, ie, diolch Crwbs. Fi sy'n neud y jôcs! Wy jyst ishe byta! Ti'n cael diwrnod gwael heddiw, Llew? Wel,
mae rheolau wedi llacio, a dw i eisiau mynd nôl mas 'na. Wy 'di cael digon. Mae pethau 'di bod yn iawn hyd yn hyn, ond nawr mae pethau'n dechrau mynd nôl i'r normal. Mae pawb yn barod, wel, i fi'n barod, a soi'n becso be mae unrhyw'n arall yn meddwl, achos i fi mynd i fynd mas 'na a cael Wildebeest Burger yn Belly Busters Cafe, gyda sôs coch, finegr, halen, pupur du, pupur gwyn. Falle ychydig o picilili? Yna, fi'n mynd i fynd i'n hoff dafarnau i gyd, a fi'n mynd i yfed sgwash cryf iawn, un peint, dou beint, tri peint, yn y llew gwyn, yn y llew coch, yn y llew du, ac yna, fi'n mynd i fynd i glwb nos fel Coco Savanas. Ie, i fi myn i Browlan y nosweth gyda llewod eryll, ac yna myn i wel yn hoff ffilmie fel Fast and Furious, Drive Faster and Furiouser, Mission Impossible, Mission lot mwy impossible, y James Pond newydd, No Time to Diet, ac wrth gwrs, Cats, y fersiwn hiraf phosib a gobeithio gyda jellicles ychwanegol, you feel me? Dwi'n meddwl ella dylet ti slofi lawr p'un bach, Llew. Ie, os wyt ti ddim yn ofalus, bydd hi'n drad moch arnon ni gyd! Drad moch?
Moch? Paid sôn i fi am drad moch! Ti'n neud pethe'n wath! Wy jyst eisiau mynd mas 'na! A ni hefyd, ond ni ffili ruthro! Rhaid cropian cyn cerdded! Yn hollol, Crwbs! Hei, Crwban! Wyt ti'n cofio'r stori 'na amdanat ti a'r ras?

O, sa rhaid i fi ddod o'r de. Pam fyswch chi jyst yn clatsio bant? Aha!
Dyma stori y crwban. A'r ysgwarnog! Ger ymlaen a sledge! Mas o'r ffordd ychan! Hei, shiftau!
Dwi'n mynd mor gyflym ag y gallai i fy ffrind. Wel, smofen ddigon cloi! Irehan, shiftan a gragen a crofan cwsglyd. Gan bwy, llwan, Mr Sgwarnog? Os na'n bris, nag oes? Mi ddoi di ben dy daith. Just mwynhau'r siwrne. He, a da siwrne di'n mynd i'n unllen gloi, go boi. O, mae hyd yn oed Captain Sir Tom Moore yn symud yn gyflymach na ti. Dwi'n ond yn gant. Dwi'n 102. He, hei hynna, ti mor araf, mae hyd yn oed Ian todd i'n gynt. Dal dy ddŵr. Sbia dy gwmpas. Gwerthfaroga beth ti'n weld. Oi, sy'n amser da fi loetran man hyn, gynda my nawr porcyn. Beth am i ni weld pwy yw'r cyflymau fe? Beth am i ni gael ras i dop y mynydd na draw fyna? Wel, y sgwarnog. Dwi'n cweit yn siŵr am hynny. O, oh, dere wlad go fwy, fe ti ofan gwyd.
A dwi? Dim o gwbl. Iawn, os na be chi moyn, bant ar cart.
Sgynnau'n cart. Gweitha da fi, Nidi. Reit e.
Ar eich marciau. Barod? Ewch, ewch, ewch! Petan llwch chi, gwirdo!
A offa fe fod gyflym a seren wir. Mae'n hedfan dros y caeau a'r gwynt yn ei ddwr, yn danfon anifeiliaid i bob man, ac yn gadel llwybr o lwch a pheli siocled ym mhob man. Nid peli siocled yw hynna.
Mae'r sgfarnog wedi diflannu o'n golwg. Mae rhaid bod e'n agos i dop y mynydd. Dylen ni 'di rhoi arian arno fe i ennill y ras. Sdim gobeth gyda crwban nawr.
O, bois fach, mae hwn yn hawdd pawdd! Ch'mo' fe, fi yw'r creadur mwya chwim yn y pentre, a wi'n hynod o olygus hefyd. Ma'r merched i gyd yn dwli ar y dynnedd 'ma. Hey ladies, sgwlwch ar hein. Wel, fi'n credu bod digon amser da fi nawr cyn bod yr hen grwba na yn gweld yng nghwt bach flewog i hyn, di fe? O, oh, mae fe'n cute. Credu bod digon amser da fi gael cici fai fach slai. Agored o i! Yeah! Yn well na ti, a ti. Yn well na...

Wel, wel, wel, wel, wel, wel. A dyma ni ar y llinell derfyn, a does dim sôn am un o'r cystadleuwyr. Ho, ho, mae rhaid taw'r ysgyfarnog sy'n mynd i ennill. Mae safon e wedi bod o'r radd flaenaf drwy'r tymor, i gymharu â'r crwban sy'n erioed wedi rasio o'r blaen. Ho, ho, mae'n cymryd cragen fewr i roi sialens i'r ysgyfarnog. O, mae'r tensiwn yn codi wrth i mi aros fan hyn i weld pwy sy'n ennill. A drychwch, ma' rhywun ar y ffordd. Yr enillydd, mwy na thebyg. Wel, alle twrw fri yw'r ysgfarnog. Aroswch am eiliad. Nage! O, dal dafel! Y crwban yw e! Llinell derfyn 'di hon. Da iawn, crwban!
O na! Wiriwhir! Wiriwhir! Mae Crwfan wedi ennill y ras!
Ti'n gweld rwan, Llew? Fedrwn ni ddim jyst rhedeg o gwmpas fel ffyliaid gwallgo. Yn enwedig rwan. Ara deg mae dal iâr. Be?
Slow you must be to chicken catch! Iawn.
Wn gweld. Ti'n iawn, Crwban? Tamaid i aros pryd. Ie.
Weithie mae rhaid ni bwyso Weithie mae rhaid ni bwyso a mesur. Neu pethe gyda'n gilydd. Wel, dim ruthro mas 'na a difetha fe i bawb arall jest achos bod ni'n ddiamynedd. Neu bod ni'n dal i lynu i fodelau cyfalafol sydd wedi dyddio? Sori?
Rhaid i ni gymryd bwyll drwy'r wythnosau sydd i ddod. Ie, ond falle bydd hwnna'n cymryd oesoedd. Na, wnaiff e ddim.
Rhaid i ni feddwl yn bositif. Chi'n iawn.